Олларын олыйм әле, гөлләрен олыйм әле, дия-дия ике дус, хуҗабикә Илсөя һәм сылу кыз Лениза чәчәк сойлыйлар. Менә-менә өченче дуслары эшмәкәр Гөлия дә килеп җитәчәк. Сәлам, кызлар. Сәлам, Гөлия. Исәнме, дустым? Иә, ничек, барма? Сөйләшенгәнче чәчәк бүләк итәбезме егетләребезгә? Әллә ничек булмас микән у без бит алар биргәнгә күнеккән. Минемчә яхшы булыр. Бер ир-ат та конфет яратам дип әйтми, ә баллыдан аерып ала алмыйсың. Сөйгәне чәчәк бүләк итсә, кем дә шатланачак. Америка флористлары шундый бер эксперимент ясаганнар, аның буенча ир-атларның 60 проценты гашыйклар көненә чәчәк өмет иткән икән. Алтмыш? Әйе, алтмыш. Белмим. Илсия, әйдә бүлмә гөлләрен дә карап килик әле. Хәерле көн! Нинди букет алырга телисез? Кемгә сайлыйсыз? Егерме өченче февральгә эшмәкәр дустыма сюрприз ясыйсым килә. Офисына чәчәк бәйләме китертергә иде исә. Аның холкы нинди?

Хатын-кызлар бер гасыр элек үк беренче автомобильләр белән уртак тел табарга тырышканнар. Дөрес, хәзерге машиналар ул вакыттагылардан күпкә заманчарак. Ханым туташлар бүген дә тимер атны иярләүдә пиратлардан калышмыйлар. Әлеге трассаның катлаулылыгы боз булуда. Биредә машинаны экстремаль шартларда йөртергә өйрәтәләр. Бозга чыгып, хаталар ясап, шул хаталарны төзәтүдән гыйбарәт ул. Нигәдер Куркыта әле. Юк. Өйрәнергә дигәч, өйрәнергә. Киттем. артына утыргансың икән, нәрсәне истә тотарга кирәк, нәрсәне онытмаска кирәк? Водитель белергә тиеш, рульда әйләндергәндә ике кул барыбер тизрәк әйләндерә рульне. Бер кул белән бер качан да тизрәк рульне әйләндерә алмый. экстремаль ситуация эләккән дә син без бер кул белән чыгарырга автомобильне мөмкин түгел синең шансов нет дуслар миңа шундый киңәш бирә әгәр дә э, бозлавыкка кереп китәсең икән тормозга басарга гомумән ярамый диләр икенчесе әйтә әкрен әкрен әкрен генә тормозга басып туктатырга кирәк ди менә

Гадәттә иң еш очрый торган хата ялгышлык нәрсәдә була? иң еш очрый торган хата безнең водительләрдә э, тормозга басар алдыннан сцеплениега китереп баса моннан да э, бик зур зуррак хатасы нейтральный передачада тормозит иткән водительләр бу ике торможениеда то есть самый грубый иң зур хаталар водительдә булган бурычта тормозга басканда ул хата Үзең белергә тиеш, что борылышка кергәндә, борылышка барып җиткәндә син скоростьны төшереп, тормозга басып, бөтен кирәк эшләрне эшләп, борылышта гына син э, борылышта педаль газ белән руль гына э, тотасың. Но хата булды икән, поворотка кердең икән зур скорость белән. Һәрбер кеше хата э, ясарга ясый ала. Без кердең икән, тормоз басасың, но ул вакытча вакытта син белергә тиеш. Каты ясарың, яз, ступенчатый прерывистый басарга ярамый, плавное торможение ясарга ярый. Теория тамам. Хәзер әлеге бозлы юлны сынап карарбыз.

Онытмагыз, безнең күңелебезнең бер өлеше сездә калачак. Рәхмәт. Барлык ир-егетләребезне 23 нче февраль белән котлыйм. Саулык, сәламәтлек сезгә, озын гомер, безнең терәгебез булып, яратып, яратылып яшик! Сау сәләмәт булыгыз, бәйрәм белән! Мин дә дус егеткә букет биреп карыйм әле, ничек кабул итер, ансын белмим. Туктагыз әле, ә яшь егеткә ниндирәк чәчәк сайларга соң? Яшь егетләргә тюльпаннар, хризантемалар һәм гербералар бүләк итәргә була. Олы ир кешеләргә озынрак сабаклы чәчәкләр сайларга кирәк, ә яшьрәк егетләргә кыскарак та ярый сайларга. Сезнең егетегезнең холкы нинди? Беләсезме, ул кәеф кешесе. Аның кәефе һава торышына карап үзгәрә. Димәк, бу кеше сезнең өчен әл дә табышмак. Безгә бу очракта гербералар туры киләчәк. Без аның төрле төсләрен сайлап алырбыз. Линиза сәхнәдә артист егетләргә һәрвакыт чәчәк бирәләр. Кызлар акчаларын да кызганмыйлар. Илсия, бу атнада мин Гөлназ Сираева концертына барган идем. Анда бер егет цирк номерлары күрсәтте. Беләсең килсә, мине дә өйрәт әле. Цирк мизгел эчендә дөньяны өстән аска таба әйләндерү көченә ия, ул үзе бер могҗиза. Әйтерсең, цирк безне күпмедер дәрәҗәдә балачакка да алып кайта, чөнки андагы трюклар самими һәм дә ясалма түгел. Ә шөгыльләнүнең башлангычы, мөгаен, балачакка, яшүсмер чакка барып тоташадыр. Һәм шунысын да әйтергә кирәк, бу очракта гәүдә җитезлеге, сыгылмалылыгы роль уйный. Бүген без Алабуга шәһәрендә булып узган Алло, мы ищем таланты бәйгесендә Җиңү яулаган Альберт Бачтанов белән танышырбыз. Сәлам, Альберт! Сәлам, Лениза! Ничек кәефләрең? Бик яхшы. Менә шушы Алло, мы ищем таланты бәйгесе хакында сөйләле безгә бераз гына. Алло, мы ищем таланты да катнашу өчен бик зур чыгымнар сорый иде. Чөнки анда күп илләрдән кешеләр кайтты. Мин анда гран-прига лаек булдым. Ә син нинди жанр буенча чыгыш ясадың? Минем жанрым цирк төрендә клишник дип атала. Клишник ул алга бөгеләсең. Сыртта бит инде ике төрнең бар. Берсе каучук дип атала, каучук артка бүгелә, ә клишник алга. Әйт әле, ә кайчан да булса, мәсәлән, этләрне, песиләрне, мәчеләрне, туты кошларны сөйләштерү теләге юкмы синдә? Бары минем андый өемдә песием дә бар бит. Дрессура дәресләрен алгач, мин өемдә песимне дрессировать иткән бар. Ниндидер хәрәкәтләр бар монда? Әйе, бармаклар белән э, күзәтеп өйрәтәсең. Ниндирәк хәрәкәтләр? Утырырга. Соң утыра, эт утыра. Әйе.

Егет кешегә 70 төрле хөнәрдә аз диләр. Шул хөнәрләрнең берсен үзләштермәкче идем дә, тик беренче карашка гына җиңел тоела икән бу трюклар.

Экстремаль кеше микән, экстремнан курка микән? Әйтик, мәсәлән, кайчан да булса биеккә канатта менер иде микән ул? Мин үземне һичшиксез экстремаль кеше дип әйтә алам, чөнки инде минем канатка менеп тарзанкадан сикергәнем бар. Ә тормыштагы иң зур хыялым, риск зур булган хыялым ул парашюттан сикерү. Менә Ходай насыйп итсә, исән-сау булсам. Парашюттан сикерергә хыялланам һәм әзерләнәм инде, рухи яктан гына булса да. Һәм бер уңайдан, Гөлназ, ир-егетләребезне 23 нче февраль белән дә котлый аласың. Безнең хөрмәтле ир-егетләребез, сезне чын күңелдән якынлашып килүче бу бәйрәмегез белән тәбрик итәм һәм инде һәрвакыт

Ә мин укытучы абыема гел пионнар һәм георгиннар бүләк итәм. Кызлар, чәчәк сайлау кызык шөгыль икән, күпме яңа нәрсә белдек. Әйдәгез, Илсөянең җан кисәгенә дә бер букет ясыйк әле. Минем ирем зәңгәр, шәмәхә төсләр ярата. Төсләр кешенең холкын ачып бирәләр. Димәк, ул тыныч һәм басынкы кеше. Аңа хризантемалар ошыячак. Без сезнең ирегезгә менә дигән букет сайлап алачакбыз. Әйдәгез әле сайлыйк алайса. Кызлар, минем өйдә иремә тагын бүләгем бар. Иратның күңеленә юл, ризык аша салына. Каз ите элек-электән татар халкында иң затлы ризыклардан санала. Аны каклап та, мичкә куеп та, эченә ярмалар тутырып та пешерәләр, әйме, апа? Ләкин мин генә шуны тәмле иттереп пешерергә өйрәнә алмыйм хаман. Каз пешерүнең берние дә юк инде аның үскәне. Менә бүген мин сине каз тутырып пешерергә өйрәтәм. Аның өчен безгә кара җимеш кирәк булачак һәм алма. Каз тәмләп, тозы сеңеп пешсен өчен, эчен-тышын тоз белән әйбәтләп уалар. Шулай эшкыйбез, әй? Әни, әнием. Әу, кызым. Нәрсә пешерәс? Каз пешерәбез, кызым. Әтиләр, абыйлар бәйрәменә әзерләнәбез. Ә мин бәйрәмгә борчак әзерләдем. Яле, кызым, сөйләп күрсәт әле. Алмадык сатып бүләкләр без, үзебез ясадык. Үзен хезмәт куйган әйбер, зур бүләк дип уйладык. Ой, булдыргансың, кызым. Ой, молодец. Бар, кызым, бар, әзерлән. Туганнан соң лимон согы белән уабыз. Аның өчен без лимонны урталайга кисәбез. Ә безгә ничә лимон кирәк аның өчен? Бер ике лимон кирәк булачак. Ике лимон. Бер козгай. Менә шулай итеп согын сыгабыз инде без аны. Ә ул нәрсә эшләтә соң лимон согы? Лимон согы моен ала инде ул аның. Тәмләп, йомшак булып пешә ул. Калган лимонны турап казның эченә салабыз. Алмаларны дүрткә бүлеп, уртасын алып, каз эченә тутырабыз. Син дә булыш әле, сеңлем. Ярый. Аңа ничә алма кирәк була инде? Бу казны тутырырга безгә 3-4 алма кирәк булачак. Яшькелтем әче алма булса әйбәт була инде каз тутырып пешерергә. Хәзер тутырабыз, әйеме? Хәзер казның эченә Алманы тутырабыз. Аралаштырып кара җимеш белән тутырабыз алманы. Менә казның эчен тутырып бетердек. Хәзер тутырган өлешне камыт энәсе һәм җеп белән тегеп куябыз. Апа, мин бүген бик матур төш күрдем. Шундый ямьле җәй көне әйме? Казлар елгада йөзә икән бит, нәрсәгә икән ул? Ий, бик матур төш күргәнсең бит, үскәнем. Алдагы тормышыңда яхшы үзгәрешләр булачак. Хәзер казны шушы рукавка тыгып духовкага пешерергә куябыз. Хәзер өч җирдән инә белән тишәбез. Кабарып шортламасын. Кабарып. Шортламый ул, ну кабармасын өчен гына Булдыйм. Менә безнең казыбыз әзер, без аны хәзер духовкага пешерергә куябыз. Әйдә, духовканы ач әле, үскәнем, казны тыгып пешерик әле. Әйдәле. Бисмиллаһи рахмани рахим. Казбыз тәмле булып пешсен. Гаиләң белән куанып ашарга язсын сиңа үскәнем. Әнием, әнием, алтын балакларны үзем ашатыйм әле. Әйдә, кызым, әйдә, әйдә, әйдә, әйдә, ашат әле.

Кем пешкән? Тәмле каз исе чыккан. Әйе, кызым, менә казыбыз әзер. Менә безнең бәйрәмгә дигән тутырган казыбыз әзер. Әйе. Хәзер без аны бизибез. Аның өчен безгә апельсин кирәк булачак. Син, үскәнем, казның җебен ала тор, мин казны таякчыклар белән бизи башлыйм. Менә шундый тәртиптә тезеп чыгабыз. Болай каз матур була һәм бәйрәмчә була инде. Менә шулай канатларын бизибез. Казның аякларын бизәсе калды. Аның өчен безгә салфеткалар кирәк. Менә без аякларын матур иттереп бизәдек, әйме, апа? Хәзер нәрсә эшлибез? Хәзер менә без салфетканы төреп, Муенын бизәргә куябыз инде. Менә безнең тутырган казыбыз әзер. Ир-егетләребезне бәйрәм белән котлыйбыз, аларга ныклы сәламәтлек телибез. Шушы казны тәмле итеп, гаиләң белән ашарга язсын. Бик зур рәхмәт сиңа, апа. Безнең чыннан да искиткеч булды казыбыз, бәйрәм казыбыз.